Acwalo mot bot omegina ki lumegina i lobo Acholi i kabedo mapapat dok weng. Lwong an kadi Crystal Hammer the original lalworo doki i mine, lapil wi kaka dok lami ngec ki kaka. Atye woko mere live i nyim studio ma kilwongo B-Town Record Producer, Piles UG, Uganda, En timo productione vidio dok timo production wa i audio ma wel mo keken ma ibino kwede latin ama Konyeko. En oniang aye kit me kelo dongo lobo i kom Luo. Eya, Kaka Luo Kaka Coli, Omyero wunge maber ni Lurok gutyeko rumo wako do i dyere. Litit! Kare ca, i mwaka mo mukato angec, Ulanya Gilbert okonyowa i kare ma en omako kado ma kirubo ki cupa i ye amuru. Man dong wi kaka lwor dong owil loko. Wi kaka lwor dong owil loko ba! Po watye ka tamo ni joni gitye ka rumowa i kona ka mo keken. I kona ki kona joni tye ka rumowa. Ineno? Wek wubed ma ogwokke pi jo ma gutimo pip i gwokgi, jo macon gutimo pip i gwokgi. Omyero wunen ni wucako mato yat te lenga. Omyero wunen ni wucako mato te ocok ma twi i wi bye. Wukwiny lwite, wucito wulwoko ki pii, ci wucanyoko ma yom wukete kikopo wuony pii i kome. Dano madit omyero omate gi wi jereken adek nino acel. giwi jeriken adek nino acel, pi latin ma litidi wek omat giwi jeriken acel pi nino acel. Eno-ni keto poicon ma tye i kom dano. Jo ma pe gilworo mato yat aloe vera omyero inen ni icako mato yat aloe vera wek oket poicon ma tye i kom in, pien ni ka in pe itimo kuman, dano bicako poto lilweng lweng calo gwene rere ma tye i dye kal. Aneno jo mukene ocako kop piny, Olanya Gilbert. Ento Olanya Gilbert tye ka tic ki ada pi kaka. Jo mukene tye i komedi, jo mukene comedians mumyero onongo kicoyo nying giko i kin comedians ma tye i lobo ma i lobo Acholi. I ada kaka, jo mukene ka i dyeceng nongo oruko cuwal pa kaka, i dyewor nongo oruko cuwal pa patti, ka awaco ni patti in dong ingeyo, nongo oruko cuwal pa patti. Timo komedi ma i komgi pat. An aloko eno kaka alwor kaka cole, lurok gurumo wako. Bed mere ni in lalonyo, in dong itye ki cente, imato ma yomme, imato gin i cupa keken, nge ni itye ka mato kofin. Itye ka mato kofin ma mege eno. Wan pol kare waloko jo mukene cayo, waloko jo mukene cayo, Pi in ngatto mo keken ma ingeyo yat Acholi i lobo Acholi me konyo kwo pa dano, wek lok me cene obedi, wek lok me cato yat acata ki dano obedi, wa i lobo Acholi yam con bene ka in imiyo yat ki dano kong ngat eni cang ka mini apwoyo. Ento kor bedo caane obedo in ki an kit ngatto mo keken ma ngeyo yat Acholi ma konyo i lok me poison pe twon kaka, kor bedo kaka dong kirumo gee dyere. Nen kong kite lutinowa tye ka kulo wigi calo sunflower muteggi, ya ni two lucluc. Two luclucce mere tye i Northern Uganda botwa keken ba? Kaka lwoo! Kaka lwoo! Kony kor Lubanga! Pe ca abed ka lega mere ni Lubanga konya, kony kor Lubanga! Kaka lwoo! Mono gin ma omyero wan watim eno i kwowa, bed ki kare me konyo kor Lubanga. En yat acoli ma wan wangeyogi me keto poison ki i kom dano-ni, en aye yat ma Lubanga onyuto botwa. Lakoni lok moni ni Baibul, Baibul cawa mukene ni, Pingo jo Icrael guyubo bom? Pingo jo Icrael guyubo tanka, missile, AK-47? Wa jo ma i Najaret, lutino gang Yecu-gi weng ma i Najaret kobedi weng gitye i mony pa jo Icrael. Ci dong wan angagi ma dong mere wamito walub Baibul wa i tere weng-ngi? Wan angagi? Acholi yam obuto caro lok ni, Pe iyang ngec wa iyibe, ngec, pe iyang ngec wa iyibe, ento wan dong watye ka yango Baibul wa iyibe. En oweko wan watye ka to dyeceng wa ki dyewor. Ngatu moni a wa ki i bor piny ni en itye pasta, kun in iweko omero ma wulego kedgi oko i wi gine, wulego kedgi i wi got ka longo kwica, iweko oko itye ka cayone. Jo mukene tye ka timo komedi i lobo Acholi. An kadi Kricitona ma loko, wutimma kica Obedo kare malac ma pe abedo i YouTube channel ma mega, angeyo ni dano obedo ka rwatta but otima kica. An pol kare ka abino i YouTube channel ma mega onyo akelo iwu jami, akelo jami ma nongo aneno ni omyero opwony kaka. Pi wun fans ma mega, jo ma gicwako an, an apwoyo Lubanga omed iwu gung. An Kaydi Kristo Ama the original, lalworo dok i mine. Ka gin ma tye wawaco ka maleng olanya Gilbert, medde ki tic ma in itye tiyo ne. Ento jo mukene tye ka timo komedi. Watye ki profesa mukene kilwongo ni profesa, profesa me mayo ngom, profesa me cato kaka, gitye awot i kin piny. An apwoyo kaka luwo